Әссәләмә галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа галәйһи сәләтү вә сәлләм үзенең хәдис шәрифендә әйтә, әгәр дә ки ике мөселман бер-берсе белән талашып китсәләр, аларның шушы низаклары сәбәпле чыккан тын торулары өч көннән дә гөн артып китмәсен ди. Аларның шушы талашларын Аллаһы Тәгалә һич тә яратмый ди. Һәм кем Беренче булып килеп, Әссәләмә галәйкүм, мөселман кардәшем, дустым минем, дип, гафу үтенеп, сәламгә кулын сузса, ди, Аллаһы Тәгалә аны бик яратыр һәм кичерер, ди. Әгәр шушы ике мөселман кешесе конфликтка кереп, бер-берсе белән озак көннәр сөйләшмичә йөрсәләр, ди,

җәһәннәм утына эләгүләре дә бар ди. Әгәр берсе килеп, әссәләмә галейкум, кардәшем, мине кичер дип әйтсә ди, һәм икенчесе тәкәберләнеп, кулын сузмаса җавап кайтарып, ул кешегә ди, фәрештә вә галейкум әссәләм дип җавабын кайтарыр ди. Ә теге кулын сузмаган бәндәгә шайтан килеп сәлам бирер. Бохари риваяте. Хөрмәтле мөселман кардәшләр, хөрмәтле абыйларым, апаларым, бу гаҗәеп матур һәм тирән хәдис. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне бу дөньяда җәмгыятьле рәвештә барлыкка китерде. Общественные существо буларак. Һәм без җәмгыятьтә төрледән төрле кешеләр бер-беребезгә кай вакытта туры килеп бетә алмаска мөмкинбез. Ике дус, ике туган, ир белән хатын, җитәкче белән эшче, хәтта ки ике мәчеткә йөритергән бер кардәш тәген тулаем рәвештә бер-берсеннән риза булып бетмәскә мөмкин. Чөнки һәрберебездә үз карашыбыз, үз фикеребез, үз тормыш юлыбыз. Һәм шуңа тагын кайвакытта бер-береңне аңлашылмаучанлыкта ачуланып китүең була торган хәл. Ләкин өч көннән дә гөн озаграк йөрергә ярамый, бер-береңә уфылдап. Ә бит бар шундый мөселман абыйлары, мөселман апалары, мәчеткә барып намаз укыйлар, ураза тоталар, хаҗларын кылалар. Ә үзләре еллар дәверендә сәламләшмичә, бер-берсен күрмәмешкә салынып, бер мәчетнең сафында намазга басып, ифтар ашларында бер өстәлдә утырып, гомерләрен уздыралар. Нишләп әле мин аңа беренче булып сәлам бирергә тиеш? Ул миннән килеп гафу үтенсен. Ул бит не прав, ә мин прав дип, хаклыкны ике кешедәген үзенә тарта. Ләкин Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, арагызда иң көчлегез ташларны күтәреп ыргытучы түгел ди. Арагызда иң көчлегез үзенең хаклы икәнлеген белеп тәген Ярар, кардәшем, гафу ит мине, әйдә, дус, тату булып яшик, дип, беренче буларак Сәләмгә кулын суза, ди. Шуңа да, хөрмәтле дусларым, ниндидер кеше каршында үзеңнең дәрәҗәңне күрсәтәм дип, мин көчле, мин куәтле, мин дәрәҗәле, хәзер синең кырыеңда мескенләнеп, гафу үтенеп йөрим дигән шушындый яман хисләр белән яшәүләребез мәңгелек җәннәттән өзә алганын һич тә оныта күрмәгез. Һич тә оныта күрмәгез, өч көнлек дөньяга алданып, Аллаһы Тәгаләнең иксез-чиксез нигъмәте булган оҗмахтан үзебезне һич өзмик. Чөнки кай вакытта уразасын да тотып, намазларын да укып, матур иттереп Коръәннәрен дә гын укып, җылый-җылый еллар буе бер-берсенә сәлам бирмәгән кардәшләр икесен дә гэн тәмук утына ыргытуда сәбәпче булырга мөмкиннәр. Аллаһы Тәгалә безне андый хәлләрдән сакласын, иман тауфикта булдырсын, бер-беребезне яратып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә насыйп әйләсен. Әгәр арабызда низаг чыккан икән, өч көндә кызуларыбызны сүндереп, бер-беребезне килеп кочаклап, кардәшем, гафу ит, кардәшем, хаталандым дип, прав булсак тагын, хаклы булсак тагын, арабызда булган мөнәсәбәтне саклап калдырырга тырышыйк. Чөнки арабызда, җәмгыятьтә булган җылы мөнәсәбәт, кардәшлек хисләре ул бихисап дәрәҗәле нәрсә. Иншааллаһ, кыямәт көнендә әле ул җәмәгатьне саклау, кардәшлекне саклау безгә бик зур Аллаһының бер рәхмәте, Аллаһы Тәгаләнең бер олуг бүләге буларак